Tonyepa uchiti uri singu chawaingoda ndigotenga mabhando ndikati peiwo tihande kuabex arudo nikisi ndova machipisi ndaisaziva uri kudanana nemari pandaifona pese waibvunza mari iwe usingandipe nguva hakundipa taimi uchida ndigosendama airtime wakatora moyo wangu ukaisa pini ukati hauna basa sematodhabhini akutosiya waopfekedza sutu yetoiri kusanganisa tiziri pamwe neoiri waita kunge wakavhura bhengi yakaunti wairikwesta akumbokuchofa kana ukandituma ndotoenda ninifa ndiwe wandinoda ndosaka ndarisifa pauri ndakapa basa ufunge ndachifa kimins ababy gelo uri changu chipembeneni andikuziye uchisunza muhlengeneni zvaunoita zvinotoita ndipengereke hello guys hello zimbabwe whatsapp how you doing so as you can see today i've got the superstar Eh, smash yeah smash the manager right ah, ah, amene muri semi ah, ini ndakasimba zvangu ndikufara nemawetse mukomana atanga tichimborowa pamusazvitye baba tikutinakirwa tinobatidedza painterview penyu baba thanks so zimbabwe this guy is called dinda dinda wemanice dinda oh, woman this is dinda wemagemenze kuita kuti ngoma dziite kunge madonanzi maiziva vanhu vanotofanira kutopfeka magemenzi vasati vaenda kunana clemenzi maiziva yeah my producer so right zimbabwe nhasi tiri kuda kuti mungoziva kuti anonzi dinda akamira sei and ya yeah, interview isati yapera achakupai tuma freestyle waiziva so that chi munombofila saka ya stay tuned kana mamusati masubscribe but my youtube channel please subscribe now to decent muhloro youtube channel and also to yeah, what's the name of the youtube? dinda mugemens official yes dinda mugemens official so dinda mm. toda kuti uzivise zimbabwe kuti zvemangoma izvi zvakatanga sei yamane yeah, uh, i can say kuti mangoma uh, is just a inonzi iko creativity creativity iri mandiri yakandi inspire inini inini andi inspire vanhu andi inini ndozvi inspire ku music cause what i can sing ndekuti pandinoimba inini ndinozvi inspire pachezvangu kuti uh, ndakaimba something I can get, I can get something up to something you see something into something ndosaka ndakazoimba kuti bhebhi ndiwe chete uri pahana pangu nobarikani waiziva bcause ndaitoti ndikuda chi tuma something because inini mumusic mangu inini pandino creator content rangu ndoda kuti vanhu zimbabwe yese igoziva kuti kunani kuna dhinda wemagemenzi inini ndoimba dhanzo ndoimba singura ndoimba jiti ndoimba gospel ndoimba rege ndoimba conscience any genre ndinoita se ndinoimba handina genre yansingaimbe bro maizia ameno kana imi mane zvamuda kubvunzawo zvenyu good hanzi ndinorova genre yese saka kana mamusati makuziva kuti kune munhu anonzi tinda right now you have to go and see kuti there is tinder yeah there's been a video that you've been working on muchaiona video iyoyo ma1 saka toda kuti mugare mapa masocials pachannel yamukoma dinda eh, so so dinda official saka dinda chii chinokuinspire kuti uimbe iwewe kuti unyatsoti ah, i want to be a superstar mumusic ya yeah, bra esa I'm talking about kuti inini ndino inspire neni maiziya inini ndini ndinotozvi inspire maiziya pache zvangu ndinotozvi inspire handi inspire nemumwe munhu kuti hanzi aimba ngoma kuti mudendere aiwa maya inini ndinotozvi inspire waiziva Uh, pane vamwe vanhu vanoti dhinda anoinspirwa nahwinza anoinspirwa naja master anoinspirwa naani aiwa hwinza uya uya boys ndinoimba kunge iye because inini art rangu rakafanana na iye wakatonzwa hwinza wanzwa ja master wanzwa niko padhinda mugemenzi kozi inogona kuti ja master pandizesa Timmins winza achinguma ndopinza ndinotoimba art rese weziya ndinosanganisa maati avo ese coz inini amuchi am am dhinda weziya dhinda ndidhinda hafa akaita hwinza hafa akaita jamaster dhinda ndichi ndidhinda ndinozviinspire chi as i am coz inini ndiri chi Winza hafa akaita inini, Jamasta hafa akaita inini. Cause inini ndiri chi? Ndiri inini. Ndosaka paunoona ndichirwa ngoma vangu paipai ndichiti Tinta Mgemenzi. Anenge kuti Winza Mgemenzi kana kuti Jamasta Mgemenzi. Cause nechizo ndiyani? Nditinda bra. Wow, this is so good. Saka tisati takunzwisai zvina mukoma Dinda. Toda kubotaura na mukoma Smash. vatiudze kuti mkoma smash kushanda nadhinda uku rwendo rwakamira sei ah, kushanda nadhinda kudeleza mangoma misheni iri ngorwa vanhu zvinobve fona ngonakirwa baba eh, haina ndinachakona chekutaura inongota manaka toda kudelevesa mangoma eh, muchatiziva nose nekudelevesa mangoma ha nokwazoida something chandinokuaida nje kuti chi kudelivetsa mangoma mangomamisheni ndiye kuita se mm. delivetsa mangoma right yes aya ko vanenge vachida kushanda namukoma tinda vachida kuti vashande navo vanokubata ese ah, vachida kushanda nadhinda mm. pane number dzichabuda pazasi pescreen mm-hmm. dzamunotora motitsvaga weare free anytime ukangopinza foni kana kupi kana tsamba totambira zvese kana kutumira nhume kana vanhu tinoita se tinotambira kuma kana kuya wega zvese chi bhoo eh so guys check the number that is on your screen right now this is the number of the management team that you can work with them anytime anyway even overseas right anogona kutumira here track rake mobatanisa ngoma robuda apa ah, recording baba hazvinetsi panongotumirwa mafiles tomhanya chino whether uri kupi nekupi takamhanya physically tomhanya even spiritually mangoma tese anongorova izvi ndamotoda kuti chi kudelevetsa mangoma kumhanya chete so i think mazvinzwira mega from the management yatinayo pano saka dinda zimbabwe yakamirira kuti e, dinda vacho uyu ngambotipawo zvaanazo ambotipakurira 1 2 3 4 testing wise saka ndo mukana wekuti mubelievise va alright producer muriona inini director last time ndakabudisa ep rainzi matestimony but eh, this time ndiri kubudisa masingles collections and sa ndamapa mazita we have dobadoni uh, nemamwewo maupcoming anozivikanwa ari papo maiziva saka ndiri kuunza chimwe chinhu chiri bhegi pazvinhu maiziva saka ndiri kurova machi mavideos esini radoita se ratinoda kuburitsa maiziva ndiri kuuya nemusanganiswa kunge manhuchwa waiziva bcause chandiri kuda kuita ndechekuti vanhu vagete kuti dhinda ndichi ndiyani waiziva saka pandiri kuimba ndepekuti ndiri kuda kubata vanhu vese is either maparents is either machildrens is either maelders is either vamwewo ka machembere maiziya kozi ngoma ndikurova ka kutodarika dhuterere maiziya sa chandiri kuda ndechongoti vanhu vazive kuti ndine chi chinhu chiri kuuya hachichatsa nezita but pane chinhu chiri kuita sei chikuuya zimbabwe as i am dhinda ndiri kuziva kuti mangoma ndichaita se ndicharamba ndichidhinda maiziya vanoda mafeaturings neni nditori available manager munovabata vakuudzai zvekuita maiziva saka ini ndiri free wakati iwewo une collab rako uh, uya nesong yako waiziva toita chisini or inini ndine song yangu ndafarira kuti ufiche pasini waiziva tobva taita chi tobva taita sini sini robva raita hit waiziva kwete kuzoita zvakaita mheno hatichataure mazita maiziva yes yes hadza ichatare mazita ah, that was so noble of you dinda saka dinda une here kana one or two mafreestyle aungada kupa zimbabwe kuti imbonzwawo kuti ngoma rako rakamira sei kuna uyo anga asati ambonzwa kuti dinda akamira sei orit uh, ah, ndine freestyle yangu yandinayo Uh, i think some of people vanoifarira handingamboti vanoiba but vanoifarira bcause ukaona munhu achitoimba anoita se anoifarira maiziya song kana waifarira waifarirawo waiziya e, eh, ndine song inonzi waitonyepa uchiti uri singu chawaingoda ndigotenga mabhando ndikati peiwoti hande kuabexi harudonikisi ndorama chipisi ndaisaziva uri kudanana nemari pandaifona pese waibvunza mari iwe usingandipe nguva hakundipa taimi uchida ndigosendama airtime wakatora moyo wangu ukaisa pini ukati hauna basa sematoda bhini akutosiya waopfekedza sutu yetoiri kusanganisa tiziri pamwe neoiri waita kunge wakavhura bhengi yakaunti wairikwesta

and yes dinda has got another freestyle that he want to give you so dinda vape ngoma means inzonzwekara iri ndikubva ndariburitsa vhidhiyo zvese nemaaudio robva rarira pachi paredhiyo waizia kimins ndoda kumbokuchofa kana ukandituma ndotoenda ninifa ndiwe wandinoda ndosaka ndarisifa pauri ndakapa basa ufunge ndachifa kimins ababy gelo uri changu chipembeneni andikuziye uchisunza muhlengeneni zvaunoita zvinotoita ndipengereke akana pakudona ndinodona newe kimins Games, games. So guys, iyi song inonzi Games. The video is coming so so soon. We've been working on the video and yeah, yeah, yeah. So far basa ranga riri boy and we are so confident that

handiimbe genre one maiziva nda sezvandakuudzai ndoimba gt singura chii saka ndine another one chinhu chandiri kuda kuti ndiri kuudzai kuti chiri kuuya maiziva ndine gt yandiri kubika namukoma smash ndo manaje andi uh, ah, chiri kuuya mai manje waiziva chakabhekwa nalona leurav ndiye munhu wacho atori pachi pamepo waiziva saka ndiri kuda kumbokuimbira freestyle sini riri kuuya mai manje maiziva uh, ah, sini rinonzi chii handisati ndakuripa zita kozi ndakaripa zita munozofungidzwa ndazviita maiziya arinzi ndakamabvunza baba vashero muri kuitei akakochekera murume wangu handivimbe naye wangu amai akakochekera ndakamabvunza baba vashero muri kuitei akakochekera murume wangu handivimbe naye wangu amai akakocheki inzonzi anopedza zuva resiya turiko kubhawa apa pamba kumba asina cha ah, iyo kona chi ini ndotovhura hombe dzinodarika mahombe kombe Clemens!
mazvidzira beka hadzi gemens yes tinawo mukoma gemens or dinda so we have the management nadinda wacho dinda dinda anorova mangoma anodhinda saka guys yes ndo zvatinazvo zara nhasi and don't forget to subscribe to the youtube channel and right now i want to give Smash the manager. Yes, he has got something to say. Smash. Ah, amana ndangokuudza kuti musi wa 18 april kune masingu ari kubuda asi ane zita but trust me guys mawane mafreestyle angorowa mamanzwa mana 18 april chi takaenda kuyoutube koma wanga waudze youtube wacho evideo chatanga kubuda
right yes yes yes hanzi tinechi nevideo rikutanga kubuda musi wa 18 18 april so what's the name of the youtube channel
yamane zitinda mgemenzi official ovatoziva kuti ipapo zvatoita visual saka pa ipapo hapatombodi macorrectual waiziva bcause unonge watopinda pasex kunge sexual waiziva gemenzi